Ki te whei ao, ki te ao mārama. E kore a David Seymour, te rōpū act, e āmine i ngā whakahoutanga o te Pire Whakamahi Kupu Mauāhara, te take kāore he kiko e puta. We have an organisation called NetSafe who are under constant investigation for bullying and that just shows how often the watchdog can be the worst dog on the block.
He humanea nō te tonga o Tāmaki, kua whakamihia mōna e patu nei te mate momona. Heoi, ka tautokohia rānei tāna aru tūranga kai Kaunihera ki Tāmaki. People like us were outside throwing rocks you know at the house, at the system, every now and then we get a win, we get the, we, you know, we smash a window, but to really you know, make change you have to be at the table. Ā, kua whakawhiwhia te kaiurungi Ōpango ki tētahi taiaha e Ngāti Rēhia, tōmua i te kēmu ki a Airini whenua a tērā marama. Mēnā ka whakamāramahia tātou tēnā, tēnā ingoa e kōrero ana mō ā tātou moemoeā, ā tātou wawata, me mā tātou nei tumanakoranga katoa mō tō tātou tīma i te wā ka haere rātou i te pakanga ki te ao.
E rau rangatira mā tēnā koutou katoa. E rārangi mai ana ngā whetū hei tohu pai ki te Kāwanatanga kia wawe tāna whakaare ture hei whakakore atu i ngā kōrero whakaparahako, whakatumatuma hoki. Nei rā tā te Kōmihana Tika Tāngata me ngā kanohi hōmiromiro o te ipurangi, rātou mā e whakapai ana he kaha ake te horapa haere o ngā kōrero kaikiri, whakahāwea hoki. Ko te tono ia, arā, kia panoni i ngā ture o te wā, kia whiua ai te hunga tuku kōrero whakaparahako e puta ai ngā mahi riri, mahi whakatumatuma rānei. Ka mutu, hei tā rātou ka rīkō mai i te Minita Take Ture Hou, a Kiritapu Allan, hei kawe i tēnei kaupapa ki tōna otinga. Mō te roanga ake o ngā whakamārama mō tēnei take totohe rawa, kia whakawhiti atu tātou ināianei ki Pāremata, kei reira a Tina Wickliffe e whanga mai ana. Tina, me mātai te Kāwanatanga i runga i tēnei kaupapa, arā, kia whakamutu atu te kōrero whakaparahako, whakatumatuma rānei. Āe rānei, ko Kiritapu te Minita tika mō te mahi?
Whakautu poto tumamao, ae. Ka rīkō atu, ka rīkō mai i a Kili Allen, Kiri Allen, hei whakatutuki i tēnei kaupapa. Tūtahi, ae, he rōia ia, engari i tua atu i tana rōiatanga, he wahine a Kiri, he Māori a Kiri, he takatāpui a Kiri. Nō reira tōna tikanga e mārama pū ana ia, ā, ki ngā, ki ngā heitara, ki ngā whakawhiu kōrero, ngā whaka, ngā kōrero whakaparahako e utaina ana, arā, ki runga i a mātou, ā, e wai rānei e ngā rōpū tōrangapū, ā, e te hunga kaki whero, hei whakamaminga whakaaro. Ā, nā reira, ko te kōrero a te kāhui tika tangata, ā, ki a mātou, ā, te ao mārama i tēnei ahiahi tonu, arā, kia kaha ia, kia kaha te Minita, ā, ki te kōkiri whakamua tonu i tēnei kaupapa, arā, kia whakaara he ture e aukati atu ana i ngā kōrero, i ngā kauhau whakaparahako, whakaiti hoki i ngā, i te hunga pēnei i a Tawa, a Tūmamao. Nā te mea, tekau, tekau mā iwa marama tēnei take e tāwēwē ana. Ū. He aha te take e takaroa ana a Reipa i runga i tēnei take? Oh he mārama te kitea nē, he tūpato tā rātou haere i runga i tēnei kaupapa, nā te aha? Nā te mea mā wai tēnei, tēnei ture nē, tēnei ture whakahaumaru? Mā tātou, mā te Māori, ā, mā ngā iwi Muslims, ā, mā ngā takatāpui, mā ērā rōpū, kia whakamutu atu i ngā kōrero whakaparahako a ētahi atu, ā, ngā kōrero ka whakaparahako, ka utaina ki runga i ērā momo rōpū, nē? Nā reira, koirā, koirā, kāre e kore, koirā te kai, te take e tino, ā, takaroa ana te haere a te Kāwanatanga, kei Paretuara, arā, ngā kaipōti. Nā, me te aha, ā, kua roa tēnei kaupapa e noho ana hei papa mā ngā rōpū āpitihana, ana, kei a Ngāhuia Wade te roanga atu o ērā momo whakamārama i tana pūrongo. Anei tana pūrongo.
These Maori elite are going to cause a civil war like never seen before. Ko Richard Jacobs te tangata whakamutunga i whiua e te ture mō āna kōrero whakaparahako i te iwi Māori. Ko tā te rōpū kākāriki Meg Gakama te Minita Take Ture ki te whakarerekē i ngā ture. Ā, tākina ki te Minita Hau, kia kaha, ā, kia kaha ki te, te whakatere tēnei ture ki tēnei taha o te, o te tau, ā, i te mea kei te tare ana a iwi kia oti ai tēnei o nā ture, kia noho haumaru tātou katoa ki roto i Aotearoa. Maehe 2019, ko te parekura ki Ōtautahi. Kātahi i wawe whakaaratia e te Pirimia he komihana pūwherowhero hei arotake. Tīhema 2020, ka puta āna tohutohu 44 me te āmine a te kāwanatanga. Maehe, 2021, i whakamāramatia ngā tono ki te marea whānui. 19 mano ngā tūtohinga i whakahokia mai, me te tohe nui Taka rawa mai ki te marama o Maehe i tēnei tau, e oati tonu ana te Minita o mua a Chris Faafoi, arā, he ture kai te haere. Ēngari kāre i tutuki i a ia, 19 marama tēnei take e tāwēwē ana. And promoting Kitty Allen into the Justice portfolio. Nā reira te āki ki te Minita Take Ture. Tackle the root causes of crime. Hei tērā tau ko te pōtitanga nui. Ko te mea kē ki a mātou, mēnā kei te mahi ki tēnei taha o te tau, kāre, kāre e wātea ana tēnei ture hei, hei, hei, hei pōro, hei pōro whutupōro me kī. No, I'm a, I'm a very useful Māori. E mea ana koe, Mister Seymour, Engari anō nā kōrero a te Minita Māori mōu, he koretake koe. Just a useless Māori, that's all. Well, Willie Jackson, of course, an example of racist hate speech. He said, I'm a useless Māori. If he had any respect for tikanga or basic humanity, he would never have said that. Thank you, Mr Speaker. Kei te whakahē te rōpū Act i ngā tono.

Te, te maha hoki o tātou nei whānau Māori, i rongo, i, i rongo te nau o te kaikiri ki a tātou, nō reira, tērā te take me kā ki te whakarite nei ture.
Ko te, te oati a te Minita Take Ture o mua, arā, te oati a Chris Whaafoe, ka whakaarahia tētahi ture i mua i te wā pōti. Hoi anō, uh, kāre anō tētahi paku aha uh, kia kitea ake, kua Ā, tukui ake, kua heke iho ia i tana tūranga ināianei, ā, kua tau tēnei kawenga nui ki runga ki a Kiritapu Allen. Kāre āna kōrero i tēnei rā, i tēnei wā mō tēnei kaupapa, hoi anō taku whakapae, ā, koia tērā ka kōkirihia tēnei kaupapa ki tōna otinga, ana, ākuni pea te tikanga, ā, ka puta ngā whakamārama mō tērā, ā, e tūmamao. Tina Wycliffe atu i te whakanui ā Tara, tēnā koe. A tēnā, hei whakawhānui i ngā kaupapa tōrangapū o te wā, kia whakawhiti atu tātou ki te kaiārahi takirua o te rōpū kākāriki kia mārama, Davidson. A tēnā koe mārama, tuatahi ake, kua kite tātou i ngā waituhi e whakaiti ana i a Nanaia Mahuta, ko ētahi ki runga i ngā pae papori e whakakeka ana i tana moko kauae. Me aha tātou kia haukoti ai tēnei āhuatanga?
Tuatahi me mihi ka tika ki a ia ki te māreikura a Nanaia Mahuta me tōna kaha ki te tū, ki te mau, moko kauae, huri noa i te ao, ki Aotearoa hoki, ā, he tū kaha tēnā mō ngā wahine Māori katoa, mō tātou katoa me ngā, ngā tikanga tūturu o ngā iwi taketake o te ao, ā, tuarua, He mahi tēnei, he mahi whakatika tēnei mō ngā, mō ngā hoa tauwiwi, ngā Pākehā hoki, ki te kōhete ki, ki ngā kaikiri huri noa i ngā whānau, ngā hapori o, o Aotearoa. Me mihi rātou ki ō rātou ānkara kaikiri, e ānkara, kāti tērā kōrero kaikiri, e hoki ki te moe, kāti tērā whakaaro iti, he kūware, Tō kōrero e Angara haere ki te moe e noho turituri. Tērā te mahi ō ngā hoa, ā, ngā hoa tauwiwi. Kāre mō te Māori ki te whakatika i te kaikiri, ā, tuarua kaua e huri tō ō mātou tirohanga ki te kino anake. I tēnei wā, Mārama te kite, ataahua te kite te te hunga Pākehā, te hunga tauiwi e aroha ana i a Matariki, ā, e, e huri rātou ki, ki te aroha o, o tēnei tikanga Māori, o te, o te ao Māori i tēnei wā e, e pīrangi ana rātou ki te ako e pā ana ki tēnei ko Matariki, ā, me huri ō tātou. mahi o tātou tirohanga ki a rātou ngā ngā tangata pai ki te awhi i te ao Māori, ae, waiho ērā kaikiri ki te taha, me mihi atu ki a Nanaia Mahuta me tōna tu kaha. Umm.
E, e ohorere ana koe ki ngā āhuatanga e ara mai nei, me ohorere rānei tātou ki ngā āhuatanga e ara mai nei?
Kao, kao, kare au te ohorere ki tēnā. Mai te tīmatanga, mai te taenga mai o te Pākehā, te kaikiri kei waenganui i a tātou. Engari, engari he reanga hou e hara mai ana o ngā Pākehā, ngā tauiwi o te ao i tae mai ki Aotearoa, he reanga hou, reanga pīrangi ana ki te, ki te ako i te reo Māori, ki te whakamana i te tino rangatiratanga o te Tiriti o Waitangi hoki ā nō reira me mau ki tērā whakaaro, nō reira e te iwi Māori me mau ki a rātou ngā, ngā hoa pai, ngā, ngā tauiwi Pākehā te hunga pai ki te awhi i a mātou. Umm.
Kua tātā koutou o te Rōpū Kākāriki, te Pire Oranga Tamariki a te Kāwanatanga. He aha ai?
He kaha te mautohe ki tēnei pire i tēnei wā. Nō reira, me āta whakarongo ki ngā parurenga, ngā morehu, ngā rōpū Māori e kohete ana ki te kāwana, ki te kāwanatanga i tēnei wā e pā ana ki tēnei pire mō ngā kākariki me taihoa. Waihoki te taha, tae noa ki te mutunga i tērā o te Royal Commission Inquiry mō te Abuse in Care, tae hoki te mutunga i tēnā, ā, ka whakatikahia te pure, te pire, ā, ka āta whakarongo ki ngā, ngā rongoā, ā, ki, ki, ki te whakatika mō tēnei pire, ā, ko tērā te tino tono o ngā, o ngā kākariki. Marama Davidson Kaiarahi takirua o nga Kakariki tena koe.
Kia ora, tēnā koutou.
Kua whiua e Dave Letele tōna pōtae ki te Rīngi mō ngā Kōwhiringa Pōti ā-Rohe i tēnei tau. Kai te tū a Letele mō te Poari ā-Hapori o Manurewa hei a Oketopa. Hei tāna, ko te whakataetae tūnga te kokenga tika nei mōna, e whānui ake ai tāna whātora atu ki tētahi o ngā hapori tino pōhara rawa atu o te motu. I te ringi mekemeke, tae atu ki te hapori. Hei tā Dave Letele, Kua tae mai te wā. Get ready for change. It's coming. He wā tēnei kia whakarerekēhia te pūnaha. People like us, we're outside throwing rocks, you know, at the house, at the system. Every now and then we get a win, we get to, we, you know, we smash a window. But to really, you know, make change, you have to be at the table. Ko Dave te toa o te Tohu Tangata Hapori o te tau 2022. Nāna hoki i whakatūria te kaupapa o BBM, hei āwhina i ngā tāngata ki te whakapakari tinana. Kua hono atu a Dave Letele ki te tīketi o te Manurewa Action Team. Ko te manako ia, Ki te kāpui a te kākaho, e kore e whati. We're all a team of action, that's all we're about, you know, and what we want to do is, you know, instead of spending, you know, millions of dollars on a cycleway, we want to invest that back into the, to put food on the families of vulnerable communities, families. Me te aha, ko Manurewa tētahi o ngā hapori tino tūākoka rawa atu o te motu, nō reira he nui rawa ngā wero kei mua i te aroaro.

Kia whakatā tātou mō te wā poto, ka i tua ake tonu, kua whakawhiwhia te kaiurungi Ōpango ki tētahi taiaha e Ngāti Rēhia, tōmua i te kēmu ki a Airini Whenua ā tērā marama. Ā, ka whai atu, kua rukuhia e te ao i te rētōtanga o ngā whakaritenga o te kapa kiwi mō te whakamātautau mana nui ki tonga, he tuatahitanga tēnei kēmu ā-ao i ngā tau e rua. Tēnā koutou katoa. He whakangungu, he wānanga, he whakarite i te Kapa o Pango mō te whakamātautau kia airini e kainamu mai ana. He tauhou, he tautōhito kua kōwhiria ki te Kapa e rapu ana i te rautaki pai mō ngā kēmu ki airini, ka mutu, he aha rā i tua atu i tētahi rākau nā tūmatauenga hei rākau ārahi i a rātou.

Just leading into the Irish series is is awesome for us. Ko te pou o te mana ko te ingoa kua tapā ki te taonga nei, nā Tū. Mēnā ka whakamāramahia tātou tēnā, tēnā ingoa e kōrero ana mō ā tātou moemoeā, ā tātou wawata, me mā tātou nei tūmanakoranga katoa mō tō tātou tīma i te wā ka haere rātou i te pakanga ki te ao. Nō reira he taonga e hiahia ana mātou mā rātou e ārahi. Mau ki tō rātou taha hei whakakaha atu rātou hei toa, hei toa. E takahia ana Te Kapa o Pango te huarahi ki Waitangi, ki reira whakaharatau tahi, ngā hau tahi anō hoki. To come up here, mix and mingle in such a cool community, one that's passionate about rugby and then you know get to experience a couple of things we talked about, the Waitangi grounds, maybe get out for a fish, and, and just mix with the local community will be awesome for bringing us together and we believe it's um, the perfect preparation. Tino hōnore tēnei mō Ngāti Rehia ki te whakatau atu tēnei tīngoa o New Tirini ki roto i a mātou o Kerikeri. I whakapōwhiri inga mātou kia rātou mai ngā puhi whānui, ngā puhi nui tonu kia haere mai ki roto i a mātou i ngā rā kei mua i a tātou. Me tāku ki ake, He hōnaure hoki tā rātou ki te tūtaki ki a Māte o Ngā Tirihī.
Kawea ana ngā toa Crusaders i te wairua rikarika ki te wānanga hōpuni a te kapa i tēnei wiki. He mea whakarite i a rātou mō Airini hei āhūrai me te whakahihiri i ngā pia whutupōro āpōpō kei ngā rohe

But a good way to sort of break down the barriers and and reconnect as one team once again. Mēnā ko tērā tā rātou hiahia kia tae atu ki ngā taumata o te ōmangu o te ōpangu pango nei, hei kitenga ā-tinana i ēnei o rātou ko rongo nei e rātou, ko kite nei e rātou. Nei ko tēnei te tīmatanga o tō rātou nei hīkoi kia tae atu ki ēnā o ngā taumata. Kei reira te tino tikanga o to tatou huihuinga i te ra nei. Mau te rongo, ranea to whare, to whare e tu iho nei. E ai ki ngā kōrero tuku iho o te tupuna o Ngāti Rēhia a Tāhera, he kaiwhakaū ia i te hohou rongo kia haere te kapa Ōpango i roto i te rongomau. Tāmati Tiananga, Te Ao Mārama.
Tokowhā ngā waewae tapu kua whakaingoatia e te kaiako rarau he Kiwi e Ricky Henry ki te kapa whakaeke mō te kēmu ki a Tonga hei arāhoroi ki te pā o Rarotonga. Ko Amy Turner o te kapa Broncos rāua ko Paige McGregor nō te kapa Dragons ngā pokapū tauhou, ka mutu, mā Roxy Murdoch o te kapa Broncos tētahi tūranga pouhere e whakakapi. Ko te tuawhā o rātou ko Leyshon Albert-Jones nō te kapa Akarana hei hoa mō Racine McGregor ki te tūranga topa tahi. Ka hoki mai te rīki ā-whenua ki Aotearoa. He tuatahitanga nō te wā o te noho here i te tau 2020, te wā i tau mai ai a Kowheori 19 ki Aotearoa. He tokomaha ngā tāngata nō Aotearoa kei Ahitureiria e noho ana pēnei me Joseph Tāpine, he kore nōna i taea te hoki mai ki te wā kāinga nā ngā herenga o ērā wā. Nā, e ai ki a Tāmati Tiananga, ko te tukinga ki waenga i te kapa kiwi me mate maatonga hei ngā rā whakatā e tū mai nei, he hokinga nui mai mō tēnei pou mua o te kapa kiwi.
E rite ana Joseph Tapine mō te pakanga ki te māpu whero o Tonga hei ā rā horoi. Yeah I think we got the same we got passion and physicality as well especially for our middle I think it's going to be a solid match up so.

Have I had covid?
Yeah, it was awesome. I was off training for a week. Most I had was just body ache and then, yeah. He mārakerake te kite kua hoki hikakamaia hiku ki te wā kāinga nei, tōmua i te kapa ki te noho tahi me te whānau, he tuatahitanga mai anō i te tau 2020. I know being a part of the squad was something, but I think just getting to put the jersey back on, um, yeah, I've been wrapped, been over the moon, it feels like I'm debuting again. He whā tau ki muri nei te wā mutunga kuhuna ai e Hiku te poraka kiwi, kua kōwhiria e Hiku ki te kapa whakaeke hei pou waenga ki te kēmu ki a Tonga i te pā o Rarotonga, Tāmati Tiananga, Te Ao Mārama.
Tēnā ū tonu mai, taihoa ake nei, ka kite tātou i ngā motuhaketanga i te whakaaturanga tuatahi o te Kīngi Raiona. Nau mai, hoki mai. Kia tirohia e tātau ngā matapae huarere ki tō takiwā, āpōpō. Ki Kaitā i Aherangi ko Maru me he ua pea ka heke. Ki Rotorua he rangi pai huarere, ngā motu he auangiangi e puhia noatia ana. Ki te whakanui ā-tara, he hauhunga kei tuawhenua i te ata, ki Ōtautahi ka rongo te kaha o te kōpeke i te ata. Waiho pai he rangi mokopuna ahakoa te tō mai rangi ki te whenua i te ata. Ko te mātāmua o ngā whakaaro ki ngā tamariki. Koinā te whakaputanga a ētahi o ngā kaiwhakaari i te whakarewatanga o te Lion King Reo Māori inā pō. I taetae atu te maha o ngā mana nui o te ao Māori ki te kaupapa, mai ngā kaitorangapū, ngā kaiwhakaari, Tae noa atu ki te Kīngitanga. I te otinga o te kiriata he hūrō te oro, i te pāorooro ki ngā pakiwaitara o te whare. He hokinga mahara mō ngā pakeke. I mau i a koe te korero. Ahakoa, koe he māhunga wai. Engari ko ngā tamariki te aronga nui. Ō rātou tero, oh. Toutou. Huruhuru. Haunga. E hoa ko te mea e me mahara nei tātou. Ā, ko tō tāua whakatupuranga he maharatanga ki tēnei mea ki a Lion King i tupu ake rā tāua. Ehara i te mea ko tēnei kiriata hei whakakoakoa i a tāua, i tā tāua whakareanga he whakakoakoa kē i ā tātou tamariki. Anei a Lion King reo Māori. E koe, na te Kingi au i tou ai tautau. Na reira ko koe. To rangatira.
Te whakamāoritanga o te kiriata rongonui nō Disney. Ko ētahi o ngā mātanga o te ao Māori i tīpakohia ki te hāpai i te kaupapa. Ko Quinton Hita rāua ko Pānia Papa ētahi o te kāhui whakamāori. Ki te taha ki ngā waiata ko Rob Ruha me Pere Wihongi ētahi. Ko ngā kaiwhakaari kua torotoro ki ngā kaupapa maha. Nō reira i pēwhea te whakaora i ngā kararehe rongonui nei ki te arero taketake? Ko te whakaaro, ko te mātāmua o ngā whakaaro ko ngā tamariki, ā, ka uru atu ahau ki roto ki te whare hopu oro, ā, ka kapi te kuaha, ā, ka uru atu ahau ki tēnei ao o te noho hei manu. I pērā hoki mō Piripitaila, nāna te reo a Mufasa, Ko ia hoki te tangata i tuku i te reo mō Māui mō te Moana Reo Māori. E hoa Mufasa, he, he, he māmā ki ahau te whakarata atu ki tēnā momo. He pāpā, he tuakana, he hoa rangatira, he kaiārahi, he nui te aroha, te, he kaitiaki, ā, nā reira, i, i māmā taku rata atu, taku whakaputa i tōna reo, Māori nei. Hāunga anō a Māui i Iēhova, he nui ōna hīanga, he nui ōna, ōna momo, ōna āhuatanga katoa, kātahi rā te mahi uaua rawa atu ki, ki te whaka, ā, ki te kite ake me pēhea e puta ai ā Māori nei te reo o Māui. Ki te taha ki ngā kaiwhakamāori, he tānga manawa te tūhono atu i ngā kararehe ki ngā iwi me ngā mita reo rerekē. Pā e tika ana nō Tūhoea Rafiki. Nā te mea, nō hau, nō, nō, nō roto mai o te nāherehere a Rafiki, ana, nō roto mai anō a Tūhoe i te nāherehere o Te Urewera. Ko ngā paki, e rere ana ngā paki, anō he tāngata. Nō reira, ko te whānau tēnā e tuki ana ki te whānau, Ā, ko te pūhaehae o te tua, o te teina ki te tuakana, ērā mea katoa e mōhio ana te Māori ki ērā āhuatanga, nō reira, kāore e tawhiti ana. Me te haepāpā nui o te whakamāori i ngā waiata rongonui o te kiriata nei. Pupū ana ia, tae kuhu, tae huna. Kei tuara he ariki nui te ao. Ka kite anō hoki i te kaha o te Māori ki te mahi tahi. Nō te mea, Ehara i te mea e tau ki runga i wōku pokohiwi anake te whakamāori i ngā waiata. Erangi anei taku hoa nei a Pere Wī Hongi, a Hana Mere Raiha, whakarōpū i a mātou, ana, kia pai te tuari i tērā taumahatanga i runga i awa. Kua ea te taha ki a Lion King, ā, kua huri te aro ināianei ki te whakamāori i te kiriata rongonui Or frozen. He te gardener, te ao mārama. A kāti, koina tā te ao e pupuru nei. Mo te whānuitanga o ā mātou kaupapa, toro atu ki te taupānga te ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi Pukamata. A tēnā hoa mā, kia māoriori te noho.